thobela dumelang ke a le lotšha ke re mošate ka moka ka mo lapeng ke a le amogela mo go semoya ka dr makgabo Lekgono ke rata re bolela ka mokgwa e leng gore letswai le be go le šomišiwa ka gona mola kgalekgale ke borakgolokhukhu ba rena le bokukukhukhu ba rena ba lekgono le ba bitša gore ke badimo ba rena ba ba šomiša letswai jwang okay um point ya ka mathomo letswai le be le šomišiwa mola kgalekgale bjale ka an offering offering ke setlhabelo akere go badimo kudu batho ba e le gore ba ba etswa kudu kwa egepeta kua nageng yela yela ya egypt ke ntho ba ba rata go itira kudu ba tša letswai lela ba le ba le ba lefa jwale ka setlhabelo setlhabelong ka dore ke gore ke gore go bontšha badimo gore re a leboga re leboga dilo tse di botse ka ra bophelo re leboga matlhatse le matlhogonolo re gopole gore ke mola kgale mola e le gore dilo tsa tshwane tšhelete di be di se gona so batho ba egepeta ba ba ofara letswai ge ba efa badimo mo le leng gore ka morago batho ba egepeta batho ba roma le bona ba naga ya roma the romans le bona ba ile ba thoma go dira ka mokgwa e le gore maegepeta ba dira ka gona le bona ba thoma go ja letswae ba e fa badimo as an offering bjale ka setlhabelo go badimo go bontšha badimo gore ba leboga dilo tše dibotse ba leboga bophelo ya bobedi Letswai le be di šomišiwa gape go go bo setse go na le di-ceremony ka mo gae ka mo ke kgotse go na le meletlwana letlwana ka mo malapeng go kgotse go na le meletlwana ya di um di-house warming mo e leng gore mohlomongwe motho o a kere mohlomongwe motho ebile o sa tšo reka ntlo e ntshwa goba ntlo ke kgale ntše e le gona go no bontšha badimo gore yena wa leboga gomme o tla tlhaba sa se tlhabago A bitša ba ba bitšago, gwa apeiwa, gwa ba monate, and then letswai lela le lona le tlo ba gona. Jale le swantše le be gona gana mo sehlabelong seo ba se dirago. A ke re, ba tla re ge ba tekile tafula tša bona, gwa ba le di-bowl tše e le gore di tla ba di tshwere matswai ka mo gare, e le tsela yela ya go bontšha ditebogo go badimo. le gape go bo e setse le manyalo mola kudu batho ba eh, ma-hindu hindu people ke batho ba e le gore ke like sort of ma-india ba e le gore ba kipitsa re ke ma-hindu le bona ba ba re ga ba setse ba dira manyalo and then letswai la le be le ba gona kgotse ba le tšheketse ka mara dipaolo ba le beya mo ditafoleng tša bona okay and ra tseba gore ma-india ka eh, bona ka tlhago ge motho wa bona a tlhokofetše ga ba mmole ke go tshwana le rena ba tša setopo sela ba ya ba se fisha ba se cremator so um ba tšea mmele ola wa motho ola ba o cremator ga ba fetša go fisha mmele wa motho ola ba tšea mešidi ele ya gage molora ola wa gage ba tšea letswai lela ba le gasha mola moloreng o ra gore molorola wa hlakana le letswai ge ba fetša fela ba tša molorola ba lokela kare ga ba ba lokela kare baolinyana e botsanenyana wa jekenyana mola e le gore ya khurumelwa ba e tša ba beya ka montlong ba tseba re ge ba nyaka go bolela le batho ba gabo bona bo kore badimo ba bona ba e le gore ba setse ba fetile mo lefaseng ba ye ba kwata magana mola ba bolela le bona ba tla ba tseba gore o ke molora wa mamang o ke wa moketekete jalo le jalo ba bangwe ba fetša go hlakantšha letswai leo ba letše ba tša molora ola ba ya ba o gaša mo nokeng e ka ba noka e ka ba e ka ba lewatle jwalo le jwalo go tlo ya le gore na motho wa gona yena o nyakile gore molora wa gagwe o gašiwe kae e mongwe o ka tša wa ya kgotsa go gašiwa thabeng e itseng goba mo nageng gantši batho ba motho wana gore a sa phela a bolele gore ge ke tlhokofala ke tloga mo lefaseng wa ka molora ke kgopela gore le dire sol sol sol so ka ona ke ka mokgwa ba ba dira ka gona ba re pele ba dira ka mokgwa owe ba o tlhakantšhe le letswai Okay, point number four. Letswai gape ba ba le šomiša gana mola kgale ba šomiša go tloša di-evil spirit di-spirit tše dimpe di-spirit tša go se nyakege ake di-spirit tša go se nyakege go tshwana gape le di-entities ake setse ke tlhalositse gore di-spirit tša go se nyakege di-spirit tše dimpe ke spirit seo le kgotse le motho wa name botlhokofetše o ba dira dilo tše dimpe ga ba sa phela motlho mongwe o be a bolaya batho motlho mongwe o be a dira dilo tše dingwe gape tše dimpe then ke ntho e la gore le a tlhokofetše spirit sa se robala gabotse motlho mongwe motho ebile o ba lawyer aker e le mothakatha loyana so ga a tlhokofetše mothoki spirit sa se robala gabotse se a tlaišega sa tla išega spirit sela sa gagwe so kgotho le gore motho ana o tlhokofetše wa phela a boya boya ka mo gae akere gape ebile e sa bolele ka di-spirit tšeo tša batho ba ba tlhokofetseng bolela ka di-spirit tše re bitsa gore ke di-entities di-entities ke di-spirit tše e le gore tše e le gore tša kore nka no re dilo a ke tsena ke di bitse gore ke batho na ka gore mola gale mola mo lefaseng go bo ena le batho ba ba ya ka mehuta ba ba sa tshwana go bo e be le batho ba go tshwana le rena ba re bitsa gore ke di-human beings a ke re go ba le batho ba e le gore a ke re nka a ke tsena ke ba bitše eh, ma-alien na ba e le gore ba ba fela ba etla mo lefaseng ba ba fela ba etla ba ba fela ba sepela go ba le batho ba e le gore ba ile go ba le batho ba e le gore ba ile ba tla mo lefaseng ba etla jale ka di-fallen angels a ke re tla tla re bolela ka yona in full tabeke ba tla mo lefaseng ba tla jale ka di-fallen angels ga ba etla moke ba re ba bona um basadi ba batho a kere ba le botsana ba kgatlhiša ba le botsana ba thoma go ratana le bona ba thoma go ba le bana le bona a kere bana ba le ge ba belegwa bana ba le batla e le ma-giants that's why mala kgale go ba le magema ke ka mokgwa e le gore magema a tlile ka ona mo lefaseng bana ba ona ba re be le ba bagologologolo bao ba le maatla mang a mantšhintšhintšhintšhi ke tsona di-giants le tso diragatše ka nnete ba gagešo ga se dinonwane ga se metlae ga se di ba re keng di-myth no ke dinnete dilo tse diragetseng ka nnete so gona go bile le ba e le gore eh, bana bao ba ma-giants ba ba lebele gore ba thoma go ba le go sa tshwara batho gabotse ba tlaiša batho ba tshwara batho jale ka di-slaves batho ba santse ba ba berekele ba bolaya batho ba dira madira jalo le jalo because batho ba kgale ba dira lo tse dimpe ake re gopole gore batho ba khiba ile ba tlhokofala neng ka nako ela modimo a tliša metsi fula ka nako ya noa ke mo e le gore metsefulale a ile a gogola batho ba lona ma-giants ale ka moka na ba tlhokofela ka moka le batho ka moka go a šala noa le ba lapa la gage fela so batho ba ka mokgwa e le gore ba tlhokofetša botlhoko ka gona and-e ka baka la dilo tse ba bego ba di dira a kere so ga ba e tla mo lefaseng as di-spirits ba tla as di-evil spirits go ba le ba e le gore ba bitša re ke um the lizard people ke tla tlo bolela ka bona the lizard people the anunnaki ke tla tla ke tlo le botsa story ka bona le bona bana ba ile gore ba kgone ba tlhokofaditše mo lefaseng ka nako ngwe ba etla batla as the evil spirit ba bangwe a se gore ba tlhokofetše a kere they went into the ground ka nako ele ya metsi fula eng eng eng dinako tse e le gore go bile le ntwa e kgolo e le gore be le ntwa mo lefaseng le mola legodimong ntwa eo be e sa tsene ke batho e be le ntwa ya bona batho bana bao ka mokana ga bona ma-anunaki the lizard people le jwale le jwale kae ba ba ka bogoši akere ge ba elo ka mokgono we and then ge ba le ba leng kwa legodimo e lego modimo le mangwele a ba fenya bana ba le ba bang bale a ke setlhopha sela se sengwe sela sa ma eh, the lizard people le ma-anunaki le ba bang gape gape ba le ba bang ba nang ba tšhabela ka mofase ga ga lefase underground so batho ba ke batho le gore ka nako ntši ba tla as the evil spirit o gotse motho a re ke bone a demon ba tla ba le ka mokgono owe ka gore batho bale ge re ba lebelela di-pictures tša bona go na le ba e le gore bo kgotse e leng motho e, e le half motho half phoofolo o kgotse e le pere mola e botsana mola and then mara mola mmele mmele kwa motho kore ge e tla kua molaleng e dia mmele ke mmele wa motho maoto ke apere mmele ko apere mmele ko apere maoto ke a motho mara ge e thoma ba molalola a e sa ba molala e ba mmele o mongwe gape e ba mmele wa motho o na le matsogo a mabedi o na le sefatlhego sa motho go aba le ba e le gore motho ona o botla kgotsa e le half motho half gorilla ba bangwe ke half motho half a eh, lizard goba croco, half crocodile o mong ke half motho half noga jwalo le jwalo ke tlo le botša ka tsona setori sa batho ba ke ebile ke tlo le dira le di-pictures tša bona re le ba tsebe re re tsebe gore na re tswa re le kae ba bangwe ba ba ena le manaka ba ba ena le manaka ke ka mokgwa ba bego ba le ka gona o mongwe kgwetse le motho ke motho wa monna goba ke mosadi o feleletše wa dinatla-natla mare o na le manaka maoto a gage mola ke ke di-hoofs ke maotwana a dipere mola mola fase mola ke ka mokgwa ba bego ba le ka gona so batho ba ka mehla ka ba etla ke batho ba e le gore tlo re ge re ba bona ra bona re bona di-demons because ke kgale re phela a senke ra ba bona ka matlho a rena rena re no itša gore ke a myth ge re kwa taba tšeke mare mola re sa tsebe gore ke nnete dilo tše di be di le gona batho ba ba le gona akere so ke tšona di-evil spirit tše e le gore mola kgale ntse ba di šomiša go leka go tloša meya ya batho ba loba di-spirit tše batho ba di seke tša tla tša ba tshwenya because ke batho ba e le gore ba ba re ge ba le molefase goba e tša ke sena ke ba bitše batho gore ke ba bitše eng ke nka no ke e shatse bile ke sena nkare ke diphoofo ke re diphoofolo na ke tše dingwe tša lo tšelo di be di le mo lefaseng re phela le tšona a ke re maro yaneng di tlaiša batho di tshwara batho jale ka di-slaves di bolaya batho di ba tlaiša di robala le basadi ba batho ke ntse o tlo kwa mmamotlha motho a bolela a re ee ke na le spiritual husband se a ntshwenya spiritual wife ya ntshwenya jalo le jalo ke tsona dilo tsona tšeoe ke ka mokgodi buang ka ona so ba ba šomiša letswae go le ka go koba dilo tšeo di-spirit tša batho ba gore di seke tša boa di seke tša ba tshwenya okay and then gape le ge ga ba se ba boa funeraleng a kere ga ba se ba boa lekgong ba boa go boloka motho a kere and then pele ba tsena ka mojarateng ba ema mo gating and then ba tše letswai le go be le motho o tlo tshwara letswai and then o tlo le gasha ka mo um legetleng la left legetle la la la go ja left shoulder ba gasha motho mongwe le mongwe before tsena ka mo ntlong ba o gasha ka letswai lela ka mo um legetleng la la go left Lebaka e le goreng? E le gore o se ka kgotša e le gore gana mola go boa go boile funeraleng go ka no ba go bile le di-spirit tše e le gore di ke attactšha mo go wena and then wa kgotša gore go o boa gae o boa le spirit sela bošego ga o sa robala gabotse because re gopola gore batho ba le bagale ge ba ba bolokiwa motho a tlhokofetše O bohloko fela today, gosasa wa bolokiwa. Go bo sena momušara, motho a ne nako e telele. And then ba maker sure gore ba ba dira, ene ge motho o le a bolokiwa, ga ba tshwane le ba mehleng ya lekgono mo e leng gore ba tla bua ba ntšha tše ba ntšhang, mohlomongwe ba nyaka go dira ditlhara tsa gore go na le tše le gore ba di ntšha mo mebeleng ya rena, wa kgwetša le gore maybe liver la gago le sa le gabotse, go na motho mongwe o tshwenya ke liver and then ba kgona tša liver lela ba le transplant a to eh, motho ola a tshwenyang ke liver jwalo le jwalo tše dingwe ba dira ditlhare ka tšona so mola kgale go sena ntwa mohuto nowe ditlhare di be di dirwa ka eng ka e be le ditlhare ko ra dipheko dipheko ke bolela ka setlhare sa go fodiša so setlhare sa go fodiša ba ba šomiša tsona ditlhare tse ntela tse di-natural tse ra reyang re re diepa kua nageng mo le le gore ga gane jalo makgowa ba šomišang le tsona le tse dingwe go na le tse dingwe tse ba di tša mo mebeleng ya batho a kere o kgotelo ba ya go mixa ka mokgwa ba mixa ba dira dipilisi ba dira eng ye nngwe gape e leng tswele ya gore ba direla eng gore batho ba ba seke ba ba ba tsoga ba puka ka re ga ba ba boloka motho a feleletše go be ba le problem ya batho ba go puka too much so that's why ba gantšetso e leng tswele gore ba bua ba ntšhetše ba ntšhang gore motho la seka ba le gona go ba le go tshwenya le ge e le gore ge e le gore o belaela something o tlo no bua le ge ba ka ntšha lotse o tlo no bua no puka okay and then number five point number five bajuda bona ba ba tšea borotho ba bona ba bolokela ka mogare ga letswae e le gore ge ba dira seo ba re ba dira eng ba re ke kgwerano ya bona le modimo ba ngatha borotho ba lokela ka gare ga letswae ba re ke kgwerano ya bona le modimo ge ba bontšha modimo gore rena rena le rena le kgwerano le wena re tlo phetha ka moka ka mokgonya ka gore phethe ka ona re tlo go tlhompha re tlo go rorisa and re tla rapela wena fela re ka se rapele medimo e šele ba ba dira yona kgwerano ya bona ba e bontšha ka o dirang ka o tšea letswai lela ba le lokela ka mola gare ba tša borotho ba bolokela ka mola gare ga letswai okay number six letswai ke re tla re e wela under element a ke tsena element a ke tsena nkare ke eng ke tla e checka next time a ke tsena nka e bitsa jwang ka sepedi e wela under the element of earth because letswai le tswa mo le tswa mo fatshe mo lefatsheng letswai le tswa mo metsing le tswa at the sea ke mo letswai le tswang gona so mola kgale gore batho ba ba tša letswai lela ba cleana ka lona ka mo dintlong tša bona ba koropa ka lona ba ene batho ba kgale most ba ba rata go dira di-alitare ka dintlong tša bona alitare ke an altar ke tafolanyana ya gago wa beya mola bja lešela le le botsana wa beya dikerese tša gago wa beya dilo tše e le gore o rata go di beya mola motlho mongwe sefapano sa gago le tšo ka di bjang wa beya le bibele ya gago ke mo e le gore batho ba rapela gona o kgwetše gore ntlo nngwe le nngwe motse mongwe le mongwe o na le aletsare ya yona goba le ka mo ntlo o kgwetše gore maybe o mongwe le mongwe ka kamore ya gage o na le aletsare ya gage so batho bale ba kgale ba batša letswai lekhi and then ba kolomaka ka lona kua aletsareng ya lona kua aletsareng ya bona ba tšea letswai lela ba le tšhela ka re ga baolenyana ba bea gana mola godimo aletsare ka letswai letswai le le dirang le tloša di-negative energies gore ge ba rapela O se ka kgwetša e le gore ga o sa tla mangeloi a modimo fela go tla lebale e le gore ee sa le a ba mangeloi a modimo mare ba ile ba wela mo lefaseng ka ge ba ile ba tsošantwa le modimo goba ka ge ba ratiletša ka mo lefaseng leke so re ka kgwetša ene yanong batho ba batlang ba tla as di-negative energies batho re tlo go feletša reo jare ke madimone so ke ka mokgole ba ba cleansa energy ye e leng around um eh, di-aletare tša bona so ba se ba le bjang mo aletareng ba tšhela ka ra dish tše pedi ne ba sa šomiše dish e tee ba tša dish tše pedi ba tšhela letswai ba le bjagana mola aletareng letswai lela le ka no dula mola for seven days ka tšatši la bo seven ba le tloša gomme ba le tšhela ka metsi ba le dissolve ba le tšholla le metsi and then ba cleana aletare gape ba bea matswae gape ka leswa e le gore ba dira ba dira ba nyaka gore go be le a positive energy mola spacing sa bona se ba rapelang mo go sona and-e letswae gape ba ba le šomiša gape um go cleaner um kore mafelo a kere e ka ba shopo ya gago o kgotse le gore o ba lentse ba lentshela gore motho a cleane shopo ya ka letswae ka metsi a letswae go cleana le metse ya bona ene ebile ba, ba, ba, ba tlhapa ka lona letswae e le re ba tloša dipati ba tloša di-negative energy di seke tša ba mo go bona ebile ba dira ebile ba leka go ke protector from meleko ka mokana ga yona ba go ba le di-business motho ba ja letswae le le a le tšhela ka ra dishi a le tša a le bea mo entranceng ya business ya gage mo e le gore batho ba tsena gona ba e tla go reka le bea gana mola Letswalela le ka no nna mona, yena o tlo decide gore na o le beya for how many days. E ka ba three days, e ka ba seven days, mara most ba ba le beya for seven days. Seven days wa le tloša and then o le beya gape. Letswai le attracta tšhelete and letswai le la kore le attracta tšhelete ebile le attracta batho ba o tlo reka and letswai la le dira le goreng go ka kgotse le ba bangwe ba tla ba e tla motho ana e tla tlo reka a tshwere tšhelete e le gore o e berekile ka ditlhare then e ba ntho le ya gore letswele la le kgona go cleansa tšhelete ela kgotho le gore ditlhare tšeo ga di kgone go bereka monga shopo ge e le batho ba ba berekile gore shopo e seke ya, ya, ya ba busy batho ba seke ba ya letswele la le tlo no cleansa la tloša negative energy tšela gomme batho ba kgone la tloša le dispel tšela batho ba tla shopong ba tla ba tlo reka ene re gopole gore tšhelete re e kgwetsa ka mekgwa e mentši go na le tšhelete e le gore e bitsa re ke blood money tšhelete e le gore motlho mongwe kgwetsa e le gore batho ba tšo bolaya motho kae kae

re no e bona e le tšhelete so tšhelete so e tla ka di-negative energy because ke tšhelete e le gore e be e tshwere ke motho e le tšhelete ya gage motho ola a ya a bolaiwa ba fetša ba jang ba mo utswetša tšhelete le ya gage wa kgotelo spirit sa motho ola se sa no kitima godimo ga tšhelete ela that's wa re tlo bitša re ke blood money a se e tlhweke ke tšhelete e re go e tshwara mo go wena ebile e tlišetša di-bedluck e tlišetša dipate So go setse e le gore ka shopong ga mokgono then le šomiša letswai goba mohlomongwe ka mo gae le cleana ka letswai e ba ntse la gore letswai le la kae le cleanne ka lona automatically le cleana energy ya go senyakega ka mo ntlong ya ba le energy e le gore e mo tšheleteng tšhele godimo ga blood money ewe energy le yona yeo e dirang yo koba ke letswai leowe so letswai ba ba le šomiša gape go attractor di-clients batho ba tle ba tlo reka mo dishopong tša bona and then ka tšetle e le gore go na le bošobo e le gore go na le a e, e, e, new moon tšetle bošobo e le gore go na le a new moon ba tla tšea letswai lela ba tšwela ka montle ba gaša ba ba ba gotša mello ka montle ba bangwe okay ba na le stofo ba goditše ka montlong ba tša letswai lela ba letša ba le gaša kua godimo ga mollo a kere and ge ba le gaša o tla kwa lentša le cracker le dia le a cracker cracker nyana so le dia sound nyane ngwe itseng a kere so and then le yona ntho e newe e be le another way ya go cleansang ba cleansa space se ba leng go sona kudu maybe eh, let's say ba goditše mollo ka mo jarateng ya bona a kere ge e ba yo go ja mollo ka nyomone ewe and then ba tša tswelela ba le gaša ka mola letswele la ka le ntše le dira dithathathathathatšewe Keng? Ke another way ya go dira eng? Ya go cleansa space, kore e cleansa jarata ya bona ya go ba di-negative energies. Okay, ke ka mokgwa e le gore letswai le bego le šomišiwa ka gona. So ge le ka lebelela le a bona le nna gore letswai ga re ga re thome gane jwale go le šomiša. Ke kgale, ke kgale le šomišiwa. Kudu motseng mo e le gore ba tla re go na le madimone or something, ntonyana e nngwe e negative. di-entities ba tša letswai lela ka mo jarateng ya gona ba re go ya ka ka terata ya bona a kere ba tša letswai lela ba ba ba tšama ba le gaša ba le gaša kore ebile e, a bentse la re ba le gaša ba tšama ba le beya la dia line go surrounda jarata ka moka then a gona negate a gona energy e, e mpe e le gore e tla tsena ka mo lapeng ka mowe ba tseba gore motse wa bona o tiile ka letswai leowe ka gore letswai ke letswai ge pula ena letlonong dissolver ge go ena le phoko o sa sala o tla tsoga le dissolvile gore ge ba bona gore aowa letswai lela okare le nweletše mo mmung then ba dirang ba tšhela gape and-e ba le tšhela ka bontšhi le wena go feta o tla le bona gore ke letswai lela ba ba sena dihlong ka gore ba ba tseba gore ba dirang ba ke protector. ke a le leboga ke be ke nyako no shera le lena taba tše gore na le tsebo na letswai le ke ga re thomo le šomiša gane jalo letswai badimo ba rena ke kgale ba le šomiša ba tswa kgole kudu gampe le lona and then ke tlo dira di-video tše e le gore ke tlo bolela kudu ka history la kgale ka le botsa gore na botsebotse go diragetseng kwa morago kua o re kgone go tseba rena re le batho re bomang re tswa kae re kgone go tseba kudu ka badimo ba rena ke a le leboga